Hetia kan dau zawi si i kumkhua a run hmun len dun pui a, fate tan a fate hnena Sunday School thawh lawm han siam tur atan a maw in thlan chatna chhan ah hian a a hmel hi tha a ti mai piah lam ah khan eng emaw ni thil in thup ti chi a hrilh a thuruk kha kha ka sawi vak angai chuang lo a thuruk kha awm tak tak thei lo va. Joyce i hmuhah hian a mit mengah te engkimah pawh hian pian to engkim maiah hian a mihzia te nung changah te pawh a ni ang a, thinlung chhungril angah te pawh hian i duhna chhan, fate nu atana i thlanna chhan tur point pahnih khat lek han sawi teh le. Aah, engkimah hian min support in ka hria bikin kei inkhel mite ka lo ni a, aah kar hla long distance kan ti mai nen chu kei khulama Chennai-ah te ka awm a, ka tiang kha a ni a, Mizoramah hianin ka lo hawh pawh hianin A changin thla khat pawh awm tlin loh chang te ka nei thin a, Amara chu khatiang pu chung pawh khan theih tawpin min support a, a hmel leh nihna leh khatiang kha chu dah tha ila, Kma number one a ka duhna ber pakhat ka ti ning chu, hetiang hi chu ama rilru a tha a, tin keini chu thingtlang awm kan nia, hnah thial khua kan nia, tin kei hi kan unau zinga te ber ka nia, A zawn chungchangah pawhin ka fimkhur ve a, chhungte pawhin min chah ve nasa a, then leh rual thate pawh hianin i kan ina in pui nghaktu tur ka ni a, kan chhungte chuan tah het lai te ber tanga lian ber thleng a, ina enge lo welcome theitu tur min hrethiamtu tur kha ka duh vang a nia tin a ni pawi kha tiang kha engkimah hianin i tling tawkin ka hria tin i engkimah amah hi ka fak a, i ka chhungte thleng hian min ngaihtuah a pui a, a bikin kei phei chu lo tih leh hmuk khi ka lo ching thin achang hian amah chu hetiangah pawh hian amah hi min support tu leh engkima min hrilh tu hi a ni thin a, chuvang chu kei chuan in engkimah khan ka duh vek a ni mai niang chu. Ee, ka din beng teh ang, ka va lawmawm em? Pakhat leh chiah. Hei JJ a, kunga bawr vel in lo inzui ta a, a mi ziah ah hianin i lungti awitu, i lung dumtu nia i hriat. A football thiamna mai bakah hian thil dang a awm i niin ka ring a, football ah hian i tui lo tih ka chiang ve thin sia. JJ a, i nen i nih hriat hnu hian Mumbai FC tih te kha, enge Chennai an tih te kha i en chho ve a nih te khan ka an hre ve a. Manchester hi khawiah nge awm titi kha a club ang zawng phei kha chuan i hre vak lo ve thin khan ka hria a. JJ nunah hian a mizia te eng pawh a ni sela Kawppui atana i duhna chhan a mizia thatna pahnih khat han sawi ve tehleng. Sawi tur hi a tam khawp mai a, i amah hi a puitling em em a, thil tam taka min support a, kei chu ka pana sawi ang khan ka hrisel lo em em a, mahni lawk pawn ka TB leh a, khatiang ah te pawh khan min support a, ka taksa chau nasa thei a zan ah hna kan thawh zawh pawn, chu chu zan a ka dam loh leh ka hrisel loh lai hian in i Phone atang te hian min rawn tawng chai sak mai zel a, lo ho ti khan lo dawm rawh ka lo tawng chai ang a ti a, phone atang hian a tawng chai mai zel a, tin kan pahnih in kar ah hian ka hre lo a midang in ngai zawng ah pawh ama ka entawn nasat na em em chu leh ka duh na lai em em chu A ngaihzawng te pawh tupawn kan nei ve theuh a, mit a hma pawn kei pawn ngaihzawng ka nei ve tho a, mahse intihbuai chang leh te inhnial chang te kan lo nei lo thei lo a, mi ze in ang lo te, family background in ang lo te kan nia. Khatah khanin intih thinrim chang te neih te hian phone atangin a thin ka thinrim tawh lutuk hi chuan ka tawng thei tawh lo thin a, ka tawng duh tawh loh hi chinah hi chuan Phone atang hian kan ṭawngṭai enge a ti a, kan inkar hi a ṭhat theih nan hian ka hriat tur ngei hian Pathian hmaah a dil ṭhin a, hei hi amah hi a puitling ka tih em em na ania ka kha zak deuh tho a, ka lo sawi ve tho ni chu.